Үтүө күнүнэн Таатта нэһилиэгин бары олохтоохторо уонна ыалдьыттара. Бүгүҥҥү истиҥ сэһэргэһии ыалдьыта Российскай Федерация уопсай үөрэҕириитин бочуоттаах үлэһитэ, Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, учууталлар учууталлара, улуустааҕы үөрэҕирии салаатын начальнига солбуйааччы Мира Николаевна Луковцева. Дьэ, Мира Николаевна, үтүкү-үтүөкүн буолуохтун. Дьэ, биһиги төлөннөөх комсомолбут э, төрүттэммитэ, тэриллибитэ сүүс сылын э, бэлэтээр сылдьабыт. Ити түмүгэ туох алтынньы ый оттото сүүрбэ түөрт сыһыла диэбиттэр. Онон дьэ бу улахан тэрээһиммит онно түмүктэниэхтээх. Дьэ уонна дьэ кэпсэтиигэ киириэххэ. Биһиги оттон хаамай кэрэ түгэммит оҕо саас буолаҕа диэһэ. Мин олоҕум туһуланар, салайар үлэҕэ эбит буоллаҕына кини оҕо кыра сааһыттан кини хайдах эрэ будук биллэн киирэ барар дии саныыбын ол курдук кини бу оонньуур оҕолоругар хамандыыр буолар наһаа элбэҕи дьаһайар туох баар күөҥҥэ батыар инники буола сатыыр оскуола да кэмнэригэр ити араас кэнсиэрдэргэ туохтарга тэрээһиннэргэ иһин бардыгар наар инники буола сатыыр Ити барыта мунньуллан буоллаҕына дьэ бу онтон уопут ылан холобур наһаа элбэх киһиттэн бүтүөкэн дьонтон холобур ылан олору салайар үлэҕэ эдэр саҕаттан уже туһунан киһи барар буолаа дии. Дьонон итини тут дисалыгын. Ол сааскын баалыста кэччик-кэччик сэргээн аарах. Үтүө күннэр басталлах көрөөччүлэр. Мин оттон ити этиллибитин курдук бу Таатта улууһугар уруккут Алексеевскай оройуоҥҥа төрөөбүтүм уонна оҕо сааһым билигин республика барыта кэтээн көрөр, киэн туттар нэһилиэгэ Баайаҕа нэһилиэгэр ааспыта Томторго. Онно Баайаҕа орто оскуолатыгар үөрэнэ сылдьыахпыттан, начальнай кылааска үөрэнэхпиттэн миигин учууталым тоҕо эрэ Юлия Николаевна таба көрөн оту түспүт ылан үөрэн хахийбиппит сөп уонна старостанан талбыт эбит сөп уонна күн бүгүнүгэр дылы мин бу оскуоланы бүтэрэн да бараммыт ол оҕолорбутун кытта кинилэргэ староста курдук сылдьабын тибиирэ онтон дьэ ол пионерскай сылларым уоттаах төлөннөөх аамай оҕо сааһым кэрэ кэмнэрэ түлэ ол онно мин дьолбор оннуттан биһиги дьолбутугар саамай төлөннөөх, кыһыл хаалтыстаах инники иһирдээччи учууталбыт Татьяна Игнатьевна Андросованы ааттыыбын сөп. Мин хайа да учууталтан чорботон этэбин холобура бу биһигини иитиигэ уонна баайаҕа бу билиҥҥи холобура менталитетин да диэххэ сөп дии. Кэнникити э, киһи сааһыран баран анализтаан көрөр. Онно олук уурааччы э, улахан бырыһын бу Татьяна Игнатьевна ылбыт буолуохтаах диибин сөп. Оннуктан онно бэйэм бу Федор Матвеевич Охлопко аатынан пионерскай этэрээт председателинээн, онтон дружина эбиэтигэр эмиэ үлэлээммин, уонна ол дьэ урут туохтарын үлэлииллэр этэ дии, бу стартан стартка диэннэр пионерскай онно үлэлииллэр этэ, оннуттан эмиэ республикаҕа аатырар тэрилтэ этэ, бу Баайаҕа орто оскуолата пионерскай Николай Семенович Андросов аатынан Пенецкай дружина. Онно холобура мин эмиэ сэмэй үлэм халааччыбыт Пеня Паатайбыт түм көмөтүнэн буоллаҕа дии. Сыаналанан мин артык-лааҕырга бүтүн Союзтааҕы бүтүн международнай буоллаҕа дии аатырдааҕы лааҕырга баран санньанар чиэскэ кытта диксин. Онон Барыта кэрдиис-кэрдиис этэр эбит буоллахха итинни уонна оттон аны комсомолга киирбит сааһым диэн бу уон түөрт сааспар эмиэ онно байаҕар тоскуолатыгар киирбитим ахсыс кылааска ыһыддьаммын онно холобура Настаам Димити Пекла Дмитриевна Товарищева диэн эмиэ үрдээх талааннаах салайааччы география учитала биһигини бэйэбитин уруккуга оттон билигин биһи оскуоларга самоуправление диэбиттии, ону дьэ кини оннук таба көрөн, бу оннук активнайдык үлэлиир комсомоллары барытын Түмэн комитет комсомола диэн оскуола үрдүнэн эмиэ онно тэрийбитэ, онно эмиэ мин ол комитет чилиэнэ этим, оттон оттон ити

Элбэх байкига олорор булаччы иһэн гынным, элбэхтик да тутааччылар. Ама сан төрөөбүт нэһилиэккэ буолуонтан хайаан даҕаны бу ытык күөлгэ киирэн киирдэххэ чоҕумсулуурга. Онно кэмсиэ кимнээх хаалларбыт Оттон урут укуоһура комсомолга киирии төрүт улахан чиэс бочуот буолар этэ. Туохтан достойнайтан достойнайтар киирэллэр курдук этэ. Оннуттан бу холобура комсомол устаабын ол укуонун үөрэтэр буоллаҕар дии. Ол устаабын холобура бу баччаангылы баар бу памятка билиэттэ. Ону дьэ бастаан үөрэтэн бараммыт, дьэ бу союзнай республикалар столицалартан аҕалаан аан дойду балаһыанньатыгар тиийэ барытын дьэ ол принциптарын барытын үөрэтэммин бастаан оскуола иһигэр аһарым хаамай улахана уопсай консулативка мунньахпыт онно дьэ комитет чилиэттэрэ эмиэ олороллор боппуруос бөҕөнү ыйыталлар онно эппиэттиигин он аастахына дьэ бу бүрүөҕэ райком комсомола кэлэҥҥин эмиэ дьэ турбутук ааһар этим. Онно мин өйдүүрбүн Прибылых Светлана диэн баар этэ. Оччотооҕу бу оройуон комсомолун секретаря үһү. Уонна Анастасия Александровна Моркоева баарын өйдүүбүн. Онно кэнники ол эмиэ бу ытыкылга үлэлии кэлэн бараммын кэнники кытта ыкса билсибитим диэн, оҕо ааспар онуртун өйдөөн даҕаны уонна киһи долгуйан даҕаны көрбөт, билбэт буоллаҕа дии. Уонна оннуттан этэҥҥэ оны аһаммын комсомольский билетти бу илиибэр туппутум. Оннуттан бу үйэм сааһым тухары комсомольский билетпин, значокпун төрүт иччээччим. Оннуттан кэнники бу комсомол миигин рекомендацияларын эмиэ таартыйаҕа киирдим. Бу комсомолга там үлэлиир дьон, то билигин да чаттар биллэ туран бу олоххо активнай тугу позицияны илдьэ сылдьар ыччат элбэх хайа буолла диһэр. Оттон оччотооҕу диэки хомсомуоллар туох үлэни үлэлээн фирмата ахтыыта уонна комсомольскай тутууга сылдьар элбэхтэр этэ хас нэһилиэк аайы комсомол онно улахан өҥөлөөх. Ону дьэ эмиэ бу комсомол туох хамсааһынын Ити оччолорго бу үөрэхпин бүтэрэн баран кэллэрбэр мин билиҥҥиттэн иккис нүөмэрдээх оскуолаҕа уруккутунан аҕыс кылаастаах оскуолаҕа учууталынан ананан кэлбитим. Онно онно үлэлиир аттахпына миигин комсомол пленумун мунньаҕынан Бөрүөҕэ секретарынан үһүс оскуолаларга секретарынан талбыттара. Онно ити Мария Алексеевна Баланова, Николай Николаевич Федоров, Егор Никентьевич Павлов, Екатерина Модчикина иһин буоламмыт сүрдээх үчүгэйдик үлэлээбиппит. Уонна ону холобура эн ол школьный да отдел бу ким даҕаны буол бары тэрээһиннэргэ барытыгар дьэ ол ыччат комсомольскай фермаларынан, хамсааһыннарынан, субботниктарынан, оччолорго дьэ бу арааһынай кирбиилэри ылыы Дария Миронова буоллун, ыанньысыттар, ити ыччат комсомольскай биригээдэлэрэ, дьэ уонна бу ырыа күрэҕэ мирный поет он мирно деген диэн арааһынай билигин акциялар игин диэн ааттыыбыт онно хамсааһыннар дьэ уонна бу даайам атын кыра сирин үлэҕэр киллэрии игин диэн үрдээх улахан тэрээһиннэр буолаллар этэ, оттон барытын иилээн-саҕалаан, дьэ бу биһиги Екатерина Сидоровна Васильева салалтатынан, ким биир ол комсомол райкома партиятынан салайтарар буоллаҕа дии, просто онно тигинэччи үлэлиэ сөп. Уонна оттон Мин оскуолаларга үлэлиһэ китээр буоларым быһыытынан ити этиллибит пионер баһаатайдары кытта онно хаамай адас ытык тыһаныгын итини нынешна Зепсова кини төрүт наставник буолан ити Богатырева Людмила Романовна ин буоланна муоста пионер комсомол диэннэр төрүт быстыспат иväстээхтик күскө үлэлиир этэ тух бар хамсаһыны бардыгар бу комсомол аны мусулман кимтэн партияҕа киирдиин уулана ити хайдах партияҕа киириллэри улахан комиссия хайаан дуу китэр хайдах эрэ үрдүкүттэн туох анаан кэллэр дуу Мен ити аҕыс кылаастаах оскуолаҕа үлэлии ырыттахпына мин наставнигым уонна ити оскуола оччолорго дириэктэринэн, хаабырынан үлэлээбит ытыктыыр наставнигым Кристина Ананьевна Сепсоба үтүөлээх учута уонуттан Баайаҕаҕа да киниэхэ үөрэммитим, оттон манна кэлбитим ити Александр Александрович Слепцовтар иһин манна үлэлиир дьаллар буоллаҕа дии уонна Найга сүһүөх партийнай сэкирэтээрэ этэ Кристина Надя. Оннуттан ол баҕар бэлиэти көрбүтэ болуо халайар үлэҕэ дьоҕурдаах иһин диэн болуо оннуттан ким биир партия бэйэтин кэккэтигэр үүннэриэхтээх буоллаҕа дии.

партиялаахтар мунньахтара үһү, аны була кыргы нэһилиэк буолуоһун нэһилиэк буолун партиялаахтар хаһан мунньахтыыларын биир даже оҕолор истэр этибит буоллаҕа дии. Ону дьэ нэдиэлэ аайы оннук мустан улахан уураахтары ыларыгыт да

Бу хомсомуол сылларыгар наһаа олох киһи сааһын тухары өйдөөбүт араас түгэннэрэ баар буоллар дии. Анда көрүдьүөс түгэннэр баар буолуохтун диэн олох ол отчуолга үчүгэй да эбит диэн билигин саныыр түгэннэр. Оннук түгэннэр элбэхтэн бэйэ буоллаҕа дии. Эн аны оттон холобура саамай биир бэйэм кэнники даҕаны бурдук ахтан санаан аһаабын алтыспыт дьонум наһаа элбэхтэр. Комсомол кэккэтигэр үлэлиир кэмнэрбэр сөп. Ол алтыспыт дьоннорбутун кытта быччаангал иһин сибээһи тутабыт. Э, уонна оттон э, биир үтүө түгэнинэн бэйэм ааттыахпын баҕарабын, өйдүүбүн-саныыбын Комсомол путевкатынан Чехословакияҕа баран туристаан кэлбит. Оччолорго путевканы мээнэ эмиэ биэрбэттэр этэ буоллаҕа ини активнайдык үлэлиир комсомолларга биэрэллэр этэ. Онно ол Чехословакияҕа билигин ити икки республика арахсан турар дии, Чехия уонна Словакия диэхэ. Онуттан ол биир республика эрдэҕинэ биһиги дьэ онно Тахсаммыт, ол саха иһэриттэн килбэччэ буоламмыт барбыппыт үһү. Наһаа уһун, ааһа бара комсомоллар, активистар. Уонна почти үрбэ хонук быһа Москванан уонна ол Чехословакиянан сыппыт, онно холобура ити Намылы илиин диэн ити Чолбон тэрийбит группалар баалар кытта Чолбон группа. Бастакы тэрийээччилэр үһү. Ити Ильиннэр, олоҕура бааллар этэ үһү. Уус Алдантан билигин ырыаһыт Константин Иванов диэн эмиэ билигин эмиэ ыллыыр уонна элбэх эмиэ маннык таһаарбыт ырыалардаах аудиозаписьтардаах один сөп. Онон хайдах инник Туураҕа сыһыар сыстаҕас баҕайы группа буолан, куобура биирдэ дьыл Таатра диэн хайалара буоллаҕа дии. Ол анныгар туристическай баазаҕа тиийдибит. Онно биһи курдук группалар эмиэрбэхтэр. Холобура, Германияттан да бааллар этэ, Францияттан да бааллар этэ. Бары элбэх мындах национальнай буоллаҕа дии үһү. Онно билсиһии киэһэтэ буолла. Ама, сарсыарда Холобура, аһы кэлэрбитигэр уолаттарбыт били музыкаҕа сыһыаннаах дьоннор өйдөөн көрдүлэр, маннык аркыастык турара, VR бэһэлээн баттаһы. Онно дьэ ол илиилэрин атахтарын көмөтүнэн быһаарсаннар, онно туохтастахтара дии, хайдах оонньуохха сөбүй, көҥүллэттии ыллылар, мээнэ оонньоон көрдүлэр үһү. Онтон киэһэ да билсиһии туга буолла, дьоммут кэлилэр даҕаны аһы түһэн баран оонньообуттан бардылар. наһаа үчүгэй ыал биир бэйэтэ ол чолбоннор баар буолуохтара дии ырыаһыт кытта баар ол чолбонтон төрдүөлэр туһаналар да үһү ону улуус Алдантан ырыаһыт онно өссө биир ханна эрэ уол баар этэ ол үһү оне ити дьэ якутяночканы буоллун дьаллаабыттарыгар биһиги просто бары ойон туран үҥкүүлээһин оһуохайдаатыбыт эһэлдьилээтибит онтон Залы барытын содвигайдаатыбыт быһылаах. Оттон дьэ ньиэмэстэрбит ойон тураннар, бэйэлэр гитараларынан биирдии биирдиилин ылаатылар, транзистор туран ылаатылар. Дьэ иннэ гынан биһиги холобура бу холобура туохха даҕаны доҕордоһууга кырыҥсы оһох буоллаҕа дии. Ол тылы да билбэтин оччолорго туохтаах атынна ол ыччаттар

Мужный десант диэн баһыт факультет аайы баар, биһиэнэ Эркээн диэн ааттаах. Ол түөрт сыл тухары мин мужный десаҥҥа дьиттим. Уонна республикам араас муннуктарын холобура Сунтаарынан, Ньурбанан, Мэҥэ Хаҥалаһынан, Уус Алданынан, Амманан иһин ити адьас атахпытынан, эт атахпытынан уонна бүтэһик бэһис курска сылдьаммын мин уже бэйэм командир буолбутум. Бастаан мээнэ буду боец буоллаҕым үһү. Онтон бэһис курска ол бэйэм командир буолан бараммын, бэйэм улууспар бу Чурапчынан, Тааттанан аҕалан ити Чөркөөх музейынан, иһин баайаҕынан уурбанан фортунанан турабын үһү. Ол онно холобура доҕордоспут, ыһыдьыспыт дьоннорбутун, оҕолорбутун кытта билиҥҥи да билсэбит уонна Быйыл бу ЕГУ-га тэриллибит хайыһар десанын үбүлүйэ буолуохтаах. Онно эмиэ бу кинигэ тахсаары иһит. Онно холобура ити Сергей Сюрскай диэн ити Ил Түмэн депутата баар дии. Уонна ити кини Суорун Омоллоон аатынан операнна-балет театрын директорынан иһиллээбитэ. Ол кини халтатынан үрдээх үчүгэйэни редколлегия тэриллэн, дьэ материал бөҕө республика үрдүнэн хомуллан иһи кинигэ буолан тахсаары сылдьар. Баты еще вообще дааны туохтаатахха билигин билиҥҥи кэмҥэ массыынаны дааныттан түргэнник сырыттарбыт ону быран атаххытынан олох это атаххытынан барыгытыгар түһэрбэх бириимэ барар Оттон да клубра дэриэбинэттэн дэриэбинэҕэ дылы араһынай расстояние буоллаҕа дии. Ону клубра кэнники ханыыгына кэлэн бараҥҥын. Мин бастакы кэлгэнтэн оо эһиил кэлбэтэх киһи диэни ону оннук кэһэйэҕин. Э? Ол гынан баран ким-биир барбытын эрэ баар буолар. Э? Клубра бу Баайаҕаттан Уолбаҕалы хас километрый. Э, оччолорго эти трасса гин диэн барда эһэ. Эбэтэр буоллаҕына ити Ньурба уонна хонтаар дэриэбинэлэригэр биир хоннуу, алта уоннуу, төтөн биэсти километрдэргэ. Ол олору холобура барытынан бараҕын атаххынан эми. Массыына даҕаны кэнниттэн эккирэппит, холобура диэппит Сюрскай Сергеин, ити Маргарита Николаева буоллун, Малышевтар буоллунна, Платонов Александр диэн ити удьуор спортсменнар, Платоновтар диэн эмиэ бу республика бэккэ билэр атах ойуутугар бу саха сирин маастардара. Э, онно мээсиккэ даҕан хомуйуох иһин биһиги эккэбиттэн туораабыта. Олор иһин бары ардай. Аны ол тиийэн бараҥҥын хаамай туга диэн баара ыччаттар көрсөллөр. Онно онно эн табаарыстыы күрэхтэһии бөҕөнү баскетболга, волейболга, аны атах оонньууларга уонна бастаан холобура туохтуугун политинформацияҕа дьэ бу просветительскай буоллаҕа дии бэйэм факультетым туһунан ЕГУ туһунан кэпсиигин сөп провокационнай эбитсэ онтон ол лекция ааҕаҕын булла дии аны кэнсиэр көрдөрөҕүн ол барыта баар оттон билигин ол Александра Суркова бэйэтэ эмиэ

Биэрэрбин тугун, оҕо сааһын эдэр сааһын хомсомуолун төлөннөөх кэмнэрэ аасыкпыта диэбит да, аны билигин киириэххэ. Дьэ, бу биһиги олохпутун, ааппытын аатата салгыыр оҕолорбут, сиэннэрбит тустарынан дьиэ кэргэн туһунан. Дьиэ кэргэним, мин кэргэним бэйэтэ эмиэ баайаҕа, баайаҕа бииргэ үөрэммиппит. Эбээт, э, Николай Николаевич. Аха. Онон Ол Комсомол комитетыгар эмиэ бииргэ үлэлээбиппит, оччоттон ыччааҥҥа быһыы. Уонна бу быйыл ыал буолбуппут отут аҕыс сыла буолла. Отут аҕыс сыла буолла. Оннуттан үс оҕолоохпут, улахаттарбыт ыаллар бэйэлэрэ. Кыыһым Миралюба бу Таатта гимназиятын кыһыл көмүс мэтээлинэн бүтэрбитэ уонна үөрэҕин бүтэрэн билигин Министерство внешних связей үлэлээриттэн бэйэтин ылбыт идэтинэн үлэлии сылдьар. Икки оҕолоох. Атын уолум эмиэ бэйэтэ бу Таатта гимназиятын эмиэ испиилээхтик бүтэрэн ыал буолан эмиэ үлэлии-хамсыы сылдьар. Оннуттан сааһыран баран оҕоломмуппут. Быйыл муннубут бүөтэ бу эмиэ Таатта лицейын эмиэ бүтэрээри сылдьар. Оннуттан эмиэ эппиэтинэстээх халдьаһыныыбыт холобура биһиэхэ оннуттан баҕар ити чараҥҥа олорорбут да быһыытынан буолар олортон ити Владимир Ильич Кононов хаҕаттан итинэн тутуулар буох эрдэхтэринэ ыалаҕайҕардаҕына бу гимназия трассата лыжная трассата итинэн баар этилэр баччааҥҥа баар кырчаата кырчаанер ону оҕолорбут баар бэйэбитин даҕатан буолу хайаачыттар Ийэбит улахан уолбут республикаҕа тиийэ үүрбүтэ кыыспыт Былаана устудьуоннуһан дьэн эмиэ ол Иркутска областка тиийэ үүрэр уолбут ол улахан күрэхтэһиилэргиттэн ыыппаттар гынан баран бу улууһун кэмигэр үүрбүтэһэ оттон биһиги онон кыайа туппут туохпут хайыһардыахпын кэппиккэ олох сыграһым сыыһан сиэннэр ол аайы кэлэн манна хайылыыллар үрдээх үчүгэй эфиргэ олоробут бэйэбит онно куорат оҕолоро кэлэн өлүөххэ буоллаҕа дьонуттан хаһыстарын эппэппит элбэх оннуттан инникилэргэр буоллаҕа Ити уонна биир маннык боппуруостаах премьер «Ото киһи олорор олоҕо уһаата» диэн отон ааҕабыт даҕаны, истэбит даҕаны үөһэ. Онно биллэн туран олук буолар бу биһиги эрдэттэн доруобуйаны көрүнүү, онно туох букуура сэкирэтий диэххэ сөбүй? Киһи букуура киһи баҕатынан, төһө баҕарар олоҕун уһатыан сөп диэн. Киһи, кырдьык бу олохпут тупсан киһи э, туга олоҕу уһаата диибит дии. Ол гынан баран э, айылҕаҕа тардынар эмиэ күн-түүн элбээн иһэрдии, хайдах баҕарар онтон киһи бэйэтин доруобуйатын эрдэттэн көрүнэ арыттаҕына, сөпкө аһаатаҕына, режимин игин тутустаҕына, уонна бэйэтигэр программа курдук оҥостон наадабылаах диибит. Киһи санаатынан. Санаатынан. Төһө даҕаны ыарахан ыарыы бу эн том булбакка киһи хас эрэ бырыһан санаатынан баһыйан сөптүү, кыайан сөптүү. Оннуктан мин кэнники сылларга бу дьиэ кэргэмминэн даҕаны төрүт атын дойдуларынан оннуктан туристическай айанныыр буолбутум. Сааһыран да бараммын, тур кутта айанныыр эдим. Ону холобура айанныы сылдьан бэйэн бэйэҕин эмиэ көрүнэ. Мин айанныы баран көрдөҕүнэ уонна элбэх или дойдуну көрөҥҥүн, элбэҕи билэҥҥин, норуот абыйсыттарын квастик буолаҕын. Дьэ онуттан бэйэн ис туруккун көрүнэҥҥин, бэйэҕэр оттон программа диэбиккин гынан баран бэйэҕин көрүнэҥҥин оннук олоххун уһатыаххын эмиэ сөптөөх баҕаһынааҕын этэ. Тынаар ыалдьабын иһин дьиһиддьэр киһитин оннук бэринэн бэринэн кэрийэн иһэр буоллаҕа дии онон бу билигин туохха эмиэ ити ыарахан кэм диэбиттии холобура бу пандемия кэмигэр бэйэни харыстаныаххын наада тулалыыр дьоҥҥо эмиэ харыстыаххын наада онон туох баар тугу барытын тутуһаҥҥын уонна бэйэҥ көрүнэн дьиэххэ наада диэххин Аны билигин бу дьоһун аһаан үчүгэй бу киһи хайдах эрэ үйэтин тухары индиэддьэ тугу билиэттэрэ дии бу бу булана били партийны партийны билиэттии онтон бу буланы дьэ киэҥ кырабаайы ахсыс кылаас оҕото олорор дьон уоспута чуорга хасса кубайы икки хаччыты ити икки хаччыгыт Ити хаччы уонна буоллаҕына брос да бэлиэтэнэр, аны буоллаҕына бу Знохо комьяччи оскуолаттан мин инники кэргэн барыахтаах бу мин Николай Туктук этиһэ, ону кини подпиһэ буолуо. Олору кини хаччы онтон устудьуонна киирдэххинэ бу стипендиянан бастаан биһон алта, онтон дипломационная стипендия диэн бу үрдээн истэди, кыттаан үшүйдү, төһөнөн үшүйдү үөрэнэҕин даҕан турунуха. Онон бу

Назвачиктарга холобура бу Ленинскай зачет диэн холобура туттарыллар этэ эн төһө политическай зрелайгын игин экзамен курдук оны аастаххана бу Ленинскай зачет диэн эйиэхэ эмиэ биэрэллэр онтон үөрэх бу все равно зачеттарын буолта үөрэххинэн үлэҕинэн төһө үчүгэйгинэн эмиэ ударник диэн ударник диэн эмиэ баннык ааттаах значогу биэрэллэр этэ Оннуттан бу хаамай бастакы бу бэйэм Он комсомольскай значогун бу киһи значогун бу уоннаттан бу үбүлүөннэй бэлиэ памятный тухтар булдаҕына вата комсомол генеритин комсомол кэмнэрэ бэйэтэ эмиэ кирдис история буоллаҕа дии ханан даҕаны ким даҕаны хоппот барыта бэйэн олорбут олоҕун онно бэйэн олоххунан бэйэн үгэҕинэн үрэххинэн ылбыт

Куобура бу үйэм тухары үйэм тухары диэн буолуо олорбутум тухары үөрэхпин бүтэриэхпиттэн бу өссө устуденный дьамын ити быжны десанера туһунааҕын билди онно онно комсомольскай эмиэ секретаринэн профсоюзнай тэрээччинэн эмиэ үлэлээтим даже бурдук факультет общественных профессий диэн маннык улахан эмиэ судейство биэрэллэр этилэр. Онно миэхэ холобура организатор профсоюзной работа диэн маннык кеңесхалаахпын иһэ. Ону холобура туох дии оскуолаҕа бу массмедиакаҕа кэлэн бараммын мин бу күн бүгүнүгэр тыла оскуолаҕа да биир буоллаҕым дии оҕолору кытта учууталлары кытта орто ахсын буолла. Ол тухары холобура арааһынай уларыйыылар, аҥаттан аҕа методика да буоллун, ити техническэй да өттүнэн буоллун, оҕо хайдах, оччотооҕуга хайдаҕый, бүгүҥҥү оҕо хайдаҕый диэхтэр. Онон тэҥнээн көрөҕүн уонна оҕоҕо кытта тэҥнэһэрдиэхтээх буоллаҕа дии. Аны оттон ыччат хаһан баҕарар ыччат кини бэйэтэ бу ким ирдэбилинэн бэйэтин дьылҕатын бэйэтэ оҥостуохтаах. Ол гынан баран урут холобура биһиэхэ пионер комсомол баар тэрит буоллаҕына ол тэрилтэтигэр билигин оҕо тэрилтэлэрэ биһиэхэ дим бааллар диир холобура бу үрдэл диэн ити туохтар араһынай хас биирдии оскуолаҕа бааллар. Ол гынан баран урукку курдук пионерия курдук холобура единай түмүллүү холобура мин тэҥнээн көрөрбөр атын оҕус холобура ырдыша диэн дии российская движение школьников диэн тэрилэһэ билигин оскуола оҕолоро онно урут биһи холобура бары хаалтыстаах буоллахпытына билигин ол ырдышаалар атын хаалтыстаахтар атыттар атын диэбит курдук уонна хайдах баҕараргынан бэйэн бу Эйгээн, тулалыыр эйгээн уонна бу тэрилтэ тугу ирдииринэн ыстаабынан. Ол гынан баран бу кинилэр хайысхалара сөп спорт буоллун, үөрэх буоллун, туох буоллун иһин биир патриотическай иитии буоллун, ийэ дойдуга бэриниилээхтик иитии буоллун иһин биир барыта уруккуттан баччааҥҥыга баар. Холобура сиэр-туом иһин диэн. Онуттан аата эрэ ол эрэ дии саныыбын мин. Уонна холобура техническай өттүнэн хайдыыга эрэ баран иһэммит муҥканан баран оҕо аата оҕо тоҕо билигин тоҕо ыччат эмиэ оннук ононуттан бэйэтин кэмигэр сөп түбэһэн ирдэбиллэн кэтэн олоҕуран ииттиллэр сайдар буоллаҕына оннук буолуон сөп диэн ханныыбын мин онно оннук үлэлээн толоробут

Уруккудьук киинэ көрөр туох буолар этэй дии долго тиксэр курдук даже ол эмиэ оскуола сылдьан өйдүүбүн сутуон диэн баар этэ ону холобура иккиэнэ ылбыт оҕо средаҕа сылдьар киинэттэн маны курдук матар бу холобура бурдук баар диэһэ синиэн бу тууран ылаллар этэ билигин миэхэ баайаҕа оннук этэ ол да инниттэн холобура мотивация булар буоллаҕа дии ол киинэҕэ дьаарыгын даҕаны ол холобура сутуоҥҥа харыстааҥҥын эн үчүгэйдик ыанаҕа үөрэнэр курдук этим буоллаҕа дии ол эмиэ бириэмилэ ирдэбилэ буолуо дии онно дьэ ол кулуупка бары баран дьэ киинэ көрөр буоллахпыт дии Онуттан холобура мин оччоттон баччааҥҥа да бу билэн көрөбүн Весна на Заречной улице да буолдун дьипчээтэ да буоллун Весна на Заречной улице бу холобура кэнники көрөбүн бу учута буоллаҕа дии беченья школаҕа учуутал туһунан Бу девчата диэнитин эмиэ бу адьас артыыстара да оччотооҕу үчүгэйдэрэ дии. Хайдара киһини бурдук туохтуур дии? Киһинин аһатарга. Өрө көтөҕөр диһэ. Молодая гвардия диэни төрүт киһи кэнники улаханнык көрдөрбөттөр гынан баран киһи наһаа бурдук бэйэтигэр уонна оскуола программатыгар баар этэ буоллаҕа диһэ. Уонна Просто маннык биһи билэр этибит бу молодой гвардеецтар холобура хайдах курдук накаастаммыттарын, туохтаабыттарын иһэ уонна холобура кэнники ол бу дойдуларыгар да бара сылдьан билбитэ төрүт көрөбүн хайдах курдук кыдьык кинилэр хорсун быһыылаах эбиттэрин бу Зоя да диэн киинэ хайдах курдук ыарыылааҕын иһин дии. Ол гынан баран итинниктэри киһи хайда эрэ настроениялаах эрэ буоллаҕына көрүөн сөп. Оттон өрө көтөҕүүлээх бу Максим Перепелицын диэни билэллэр баттаа. Ол гынан баран наһаа үчүгэйдик бу иитэр-үөрэтэр киинэлэр дии саныыбын бу бурдук оччолордооҕу киинэлэр барыта коллективизм буоллун, бэйэ-бэйэҕэ харысталлаахтык сыһыаннаһыы буоллун, Ийэ дойдуга бэлиэлээх оҕолору буоллун. Онотон ийэ холобура бу бу артыыс бу айымньы бу холобура Павел Корчагин курдук буолбут киһи мужество бу киинин көрөн баран как закрывалась ты сталь

бу как закаля молодая гвардия документуун кинилэр ханнык тойоҕо бэйэлэрин бастырыалынастарын бүтэриэхтэрэ оҕо күнүтү таача Ира Николаевна де аны хайаан да ылбыппыт те хомсомолбут төлөннөөх хомсомол ырыата сүрдээх элбэхэ ол гынан баран дьэ бу

Эмилия Николаевна истиҥ сэһэргэһиигэ кэлэн кыттыбыккар туох махтанабыт, эн чугас дьоннорун, оҕолорун, сиэннэрин бары аймактарын доруобай буолунар уонуттан туох баар инники олох аартыга өссө сырдыы, өссө ыраата, өссө чаҕылыйа туруохтун. Махтал уонна түгэнинэн туһанан мин бу уоттаах төлөннөөх комсомол кэккэтигэр тэҥҥэ үлэлэспит, тэҥҥэ итиннэн, үөрэтиннэн сылдьыбыт бэйэм үөрэннээхтэрбин. Саха сиригэр комсомол тэриллибитэ сүүс сыллаах үбүлүөйүнэн ититик истиҥник эҕэрдэлиибин. Уонна оттон бу буолаары турар хотон ыһылы быһа барар үбүлүөй буоллаҕа дии. Сүрдээх үчүгэйдик, достойнойдук көрсүөҕүн диибин. Уонна оттон бу аҕай хонугунан пионерыйабыт күнэ буолуоҕа. Биир бэйэбит